Shalom Haleluya Kitai puji nama Tuhan ba pagi ni. Kesempatan ke diberi Tuhan dalam keadaan nama pun kitai arap bahawa Tuhan beserta kitai. Amin. Tetap kitai arap ke Tuhan tetap dalam nama pun keadaan kitai. Eye bai ke pandemik covid semilan belas tu, gerija enda ulih dibuka tetap dalam pengarap ke Tuhan. Okey. Terus dalam Tuhan. Amen. Laban kitai enda lebu lebuh kitai terus di dalam Tuhan. Okey, jadi sebedau kitai deka uh, belajar kitai ke Tuhan sekali baru kitai bersama. Apai di serega kami deka belajarka Jaku Nuan. Jaku Nuan enda ulih dimereti kami ngena runding sereta penemu kami empu. Tang lebuh Nuan muka ati runding kami, muka minda kami pia, dia kami ulih nemu nama utai ke dimaksutka Nuan. Laban kami mensia tu terbatas, kami tu senda mensia aja digaga nuan Tuhan. Enti ukai ilham mari nuan, kami enda ulih nerang jaku nuan tu. Nya alai kami besampi awakka Roh Kudus Tuhan bekerja tauka bisi tengetengah kami. Badingi endur pen kami ke ninga jaku nuan tu. Kami ke mai jaku nuan tu mega enda ngaku enda lebih ari sida ti ningaka jaku nuan Tuhan. Tang kami mega sepakat ngalai nya kebuah kami beguna ke Roh Kudus nuan nyaup kami ngambi kami memahami mereti ke utai ke dipadahka nuan pina. Kami serahka awak tu ari pun nyentukka penemu legi Roh Kudus nuan enggau kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami besampi. Amen. Haleluya. Arap kita meda bangkoi nya ba Meet You ba Injil Meet You tu ayat ke biasa dibacha kitai. Tang taja pun nya, kitai enda sulika nama enda leju kitai belajar iya. Suah baka orang macha tu, suah baka orang nerang ke jaku Tuhan tu, tang aku deka mai iya baru ngagai kitai. Iya nya ba Injil Meet You bagiti keempat ayat satu nyentuk ayat tiga. sebelas iya nya Injil Matthew bagi ti ke empat ayat satu nyentuk ayat ti ke sebelas. Bisi mega ba Mark bagi dua bagi satu ayat dua belas sampai tiga belas bisi mega ba Luke bagi empat ayat satu nyentuk ayat ke tiga belas. Sama mega cherita iya. Enda ku ngambi ari Injil Matiu tu pia. Iya nya apai Injil Matiu bagi ti keempat ayat ti kesatu nyentuk ayat ti kesebelas. Iya nyebut ngintu Jesus nyelak penguji pia. Udah nya Roh Kudus mai Jesus ngagai menua puang ngambika Sitan nguji iya. Iya bepasa empat puluh hari empat puluh malam. Jesus nyau berasai lapar bendar. Sitan datai ngagai iya lalu bejaku, Enti nuan amat Anak Allah Taala, asuh batu tu bebalik nyadi ruti. Ko Jesus nyaut, Empat, munyi ti udah ditulis, Mensia enda ulih idup enggau ruti aja, tang beridup ba semua laka jaku ti pansut ari mulut Allah Taala. Udah nya Sitan mai Jesus ngagai nengeri Jerusalem, ngasuh iya bediri atas legit rumah sembiang ti pemadu tinggi. Enda, lalu bejaku enggau iya begitu, Enti nuan amat Anak Allah Taala, uji nuan terjun ke baruh, laban udah ditulis munyi tu, Allah Taala deka ngasuh bala melikat Iya ngintu nuan. Sida deka nanggul nuan enggau jari sida, ngambika kaki nuan pen enda telih ningit laban batu. Ujuh. Ko Jesus nyaut iya. Tang munyi ti ditulis ni mega. Pengudah baru, ko Jesus nyaut iya, tang munyi ti udah ditulis mega. Anang muji Tuhan ti Allah Taala kita. Ke lapan. Udah nya Sitan mai Jesus ngagai tuchum ti si aku ulah baru udah nya Sitan mai Jesus ngagai tuchum bukit sigi ti tinggi lalu nunjuk ke iya semua menua dalam dunya enggau pemesai kuasa iya, ko Sitan bejaku enggau iya. Semua utai nya deka diberi ngagai aku ngagai nuan enti nuan besugang lalu nyembah aku. Ayat sepuluh. Udah nya Jesus nyaut.

Kitai enda nemu diri ba bahagian tu. Iya nya bintang iya ke nama ti dipelajar kita hari tu iya nya Bekeni ko chara Jesus menang. Bekeni ko chara Jesus ulih lepas ari penguji lebuh iya diuji Sitan. Nya utai kita dipeda kitai. Ari Jaku Tuhan ke dibacha ke tadi kitai ngagai siti rambai jaku ke munyi tu iya nya. ngetanka pengarap ti bendar tauka ngetanka pengarap kitai ti bendar nya. Okay. Enti kitai enda amat-amat arapka Tuhan Yesus Kristus, kitai udah ngelala Iya, kitai udah nemu Iya, kitai udah ngasaika kuasa Iya di dalam pengidup kitai, aram kitai sama bela ngetanka pengarap nya. Ngetan ke Tuhan kitai. Ngetan ke bawa kitai tu amat udah angat ke Tuhan, lalu kitai enda mudah ninggal ke marap kitai ke Tuhan taja pen kitai diuji enggau mayuh penguji. Laban penguji ke datai nulung kitai tu nguji kitai sebenar iya sama enda kitai tu amat amat orang ti arap ke Tuhan tauka enda. Secara uh, secara ringkas nerangka pasal Jesus ke diuji tu, kebendar dia ianya Jesus enda patut diuji seperti nitih kerudung kita ini. Kan nama kebuah Jesus pun dia ke Tuhan mega diuji Sitan. Nama enda nemu nya Sitan? Nemu nya Sitan. Nama sitan enda nemu iya Tuhan? Nemu sitan nya Jesus nya Tuhan. Tang nama kebuah Matthew, nama kebuah Lukas, nama kebuah Mark, sida tiga tadi nusi nulis pasal Jesus tu diuji. Ngambika semua kitai iya ti pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Kristus, orang ti nyadi murid Jesus tu ngagai. Kitai mencontohi, meneladani kitai meda iya nya utai ke dipeda kitai negi. Ari nama utai ke di diasaika atau ke di uh, nama nya nama ke nyadi ba Jesus. Sebenar Jesus enda perlu diuji. Jesus enda ibuh iya uh, ke diku iya ulih ngalahka Sitan nya baka nya. Iya ulih muru Sitan nya enggau kuasa iya. Tang nama kebuah iya ngelakka diri empu diuji. Ngambi ke kitai nemu bahawa Jesus bamai nya mensia lalu lalu iya tu bisi keterbatasan, bamai nya lalu ngambi ke kitai ke sebagai mensia tu mega belajar ari nama ke nyadi ngagai Jesus. Nya meh tang ke pelajaran kitai pagi tu ngenang pasal Jesus nya diuji. Arap kitai ulih diberkati enggau jaku Tuhan tu. Nyadi begini ko kitai ngetan tauka ngetan pengarap ti bendar ti aram kita belajar dulu ke pasal Jesus ke kena uji tu. Enti kitai meda ayat ke empat nya tauka ayat tiga enggau empat iya begitu Sitan datai ngagai iya lalu bejaku. Enti kita macha ayat dua tadi nya iya kan udah bepasa lalu iya berasai Laba ke empat puluh hari ke empat puluh malam iya bebasa laban ku kitai dah sehari dua enda makai pen udah lemu tulang ka udah badan kita buuh gestrik ku tu riu kitai tang Jesus ditu madah empat puluh hari empat puluh malam okay. nyadi nang sepatut nang aruh iya Jesus maya nya lapa amat-amat Sitan datai ngagai iya lalu bejaku, Enti Nuan Amat Anak Allah Taala, asuh batu tu bebalik nyadi ruti. Ko Jesus nyaut, Munyi tudah ditulis, Mensia enda ulih idup enggau ruti aja, tang beridup ba ba semua leka jaku ti masuk ari mulut Allah Taala. Kitai tu ngaga cerita diri empu tuna meh. Neh munyi tu.

Nadai ke madah pasal Bengkeni ke Gaya Sitan tadi. Tang nama ti peda kitai nya? Iya rasul Jesus nukar okay, ngena kuasa iya ngambika batu nya bebalik nyadi roti lalu ulih diempa Jesus ngenyangka perut iya pemaya nya. Tang nama saut Jesus madah nyebut ditu? Ku iya mensia enda ulih idup enggau roti aja. Ruti pemakai enda meri jaminan bahawa iya ulih idup betul. Tang nama kebuah orang makai makai makai makai makai dah nya sekali agi ari tinduk lalu mati. Bisi orang mati tinduk kan, bisi orang mati udah makai lalu mati. Enda ke nya nunjuk ke bawa kitai mensia enda ulih idup, enda ulih nampung seput kitai ngena pemakai, enda ulih meri jaminan seratus peratus. Laban ari pemakai nya meh mayuh kitai mensia sakit. Sakit kanser, nama-nama penyakit. laban ari pemakai tu. Lalu ari pemakai tu mega kita mayuh orang mega bemadi besi. Okey, iya nya baka ngiru, mungkin makai utuh ukai, kelalu penyeng, lalu temu-temu udah lalu mujur ke nya. Nyeri ba ditu bawa Jesus madah ngagai Sitan bahawa pemakai nya enda ulih menjamin bahawa Kitai mensia tu meri ulih idup belama-lama, ulih terus meri pengering kitai enda semesti iya. Enda semesti ukai reti nya, pemakai ti baru deh ulih idup deh legi, ukai baka nya. Endang kitai beguna ka pemakai, pemakai sigi beguna ka tubuh kitai mensia. Enti kitai enda makai, munyi ko kitai nya tadi munyi ko orang sai nya, kitai mati betul neh. Sebenar enda semesti iya. Kitai mensia perlu makai, perlu ngi ngirup, perlu ense enseput. Kitai perlu udara, betul neh? Okey. Ukai semina pemakai aja, ukai siti aja pekara ke ngasuh kitai idup. Enda. Mayuh pekara ke tau ngasuh kitai idup. Nyadi, dia Tuhan ngelepas diri ari uji Sitan nya. Lalu iya enda ngasuh ruti nya bebalih nyadi nyadi ruti, lalu iya mupuk bejalai. Tang Sitan tu pun enda mega putus asa, iya remai Jesus sekini. Lalu dalam ayat ti ke enam pia, okay, ayat ti ke lima, Udah Sitan mai Jesus ngagai nengeri Jerusalem, ngasuh iya bediri di atas serikit rumah sembiang ti pemadu tinggi, lalu bejaku enggau iya munyi tu, Enti enggau Anak Allah Taala, Uji nuan terjun ke baruh laban udah ditulis munyi ento, Allah Taala deka ngasuh bala melekat Iya ngintu nuan. Sida deka nanggung nuan enggau jari sida. Ngambika kaki nuan pen enda telih mimit laban batu. Terubah tadi, Sitan nguji Jesus enggau pe pemakai. Kedua, Sitan nguji Jesus enggau semaya Tuhan dalam Bup Kudus. Iya guna ayat ari Bup Kudus. Iya guna Jaku Tuhan ari dalam Bup Kudus. Iya ke udah ditulis. Nubuat-nubuat udah ditulis. Mayuh nubuat-nubuat yang ke ditulis dalam Bup Kudus tu semaya kita tahu di guna kita orang Kristian. Amen. Betul? Iya nya bahawa semaya Tuhan nya mayuh enti kita arap Iya kita deka diberkati. Lalu sepanjai pandemik tu ku meda mayuh jaku Tuhan ke meri peransang. Madahka berkat tu berkat tu lalu Tuhan nya besemaya enda iya ngelakka kita uh, ngukum kita munyi tu laban Tuhan nya penuh pengasih begitu. Okey, betul tak? Jadi jaku Tuhan mayuh ke meransang. Ngerin enda salai. Ditu pun Jesus nemadahka enda salai nguna Bup Kudus tu. Tang nama utai ke dipelajar kitai ba ngitu nya? Ko Jesus madahka iya, Tang munyi ti ditulis mega ku iya, Anang nguji Tuhan, ti Allah Taala kita. Keni ko uh, Sitan nya tadi? Tauka. Sepatutnya kitai mega munyi tu. Kitai tu ukai Tuhan. Kitai tu ukai Tuhan. Tang kitai anak-anak Tuhan. Amin. Kitai tu anak-anak Tuhan. Nyari lebuh kitai diuji, ngau tawaran, ngau nama pun. Okay. Ngau semaya Tuhan. Ukai kita enda mengaminka jaku Tuhan, kita enda mengaminka. Amin. Laban setiap jaku Tuhan nya segena beguna empu kita. Betul? Enda semesti ya jaku Tuhan nya tadi diguna ukai. Enda semesti ya jaku Tuhan tu munyi ke ditu malah. Ku ya, kan ya masuk Jesus nya nu terjun ke baruh ke muai diri. Kala kita meda dalam TV nyin, Oh enti laban nya orang Kristian ngambi diatu bisi ke nama nya perubah angus nya kan beterejun lalu ulih melikat Tuhan nangguh diri kinya. Enda semesti iya kitai ditangguh melikat Tuhan. Taja pan bisi mayuh ayat-ayat ke jaku Tuhan dia madah ke undi nya. Tang enda semesti iya utai nya kuasa nya baka nya nyadi baka nya ba kitai. Tang nama ti dipelajar kitai ditu bahawa kitai perlu uhh baka tu deh enti utai nya enda patut anang ukai enda mabe jaku Tuhan laban tu kan jaku Tuhan tu ngaran ade buai-buai diri empu lalu deh uhh nama nya enda dimatik tauka enda deh utai nya laban jaku Tuhan lalu. Ulih iya ulih muai diri. Enda perlu iya ngasuh Allah Taala nya tang kan iya Allah Taala meh nya. Ulih. Tang nama ku bah iya enggai nitihka Sitan, jaku Sitan nya bah iya Sitan nya. Reti iya enti nitihka jaku Sitan nya, Sitan ke ngunah jaku Tuhan nya, reti iya iya nadai bukai Tuhan agi. Reti iya dibaruh kuasa si dibaruh kuasa Sitan. Nya alai kitai perlu hati-hati enggau semua chakut Tuhan ke datai ba berunding kitai, Iya ke didinga kitai nengah semua ulun Tuhan ke mai chakut Tuhan nya. Enda semesti iya, Jaku Tuhan, ke meransang kitai nya tadi ulih tau diguna kitai lalu kitai ngereja iya. Chunto iya, aaa, ini ke jaku, nama jaku perintah. Anak keluar ari rumah, kitai perlu nguci jari semua ke nya. Endang kitai tang ti kitai ngambi nyebut Tuhan, oh laban nyebut Tuhan madah munyi tu, enda penyakit ti ngerampit jaku kitai. Nyau kitai bejalai kin, enda nitih enda ngasi jaku perintah nya. Nama penyadi nya enti kitai kena? Tuna nya. Nya alai kitai perlu ngaul lepas jaku Tuhan ke diambi kitai nya. Ukai kitai enda ngasika jaku Tuhan, kan kitai perlu belajarka ni ukai ke patut dia. Amen. Nya utai pelajar kitai pagi tu. Lalu ku iya, udah Sitan udah nya Sitan mai dia udah iya menangkan enda dia ngasika dia. Sitan mai iya baru ngagai tujuh bukit. Sigi ti tinggi lalu nunjuk dia semua dalam dunya enggau pemesai kuasa sida. Ku Sitar pejaku iya, Semua utai nya deka diberi aku ngagai nuan, enti nuan besugang lalu nyembah aku. Wow! Pandai Sitar tu deh. Tunjuk iya pemanah rampa menua. Pengaya menua. Mungkin maya nya nadai tau uh, tau nama ni, Petronas. Mau siti nya, tau siti nya. Lalu nadai mega paris paris ke peparis meh. Mungkin nadai bebai nya, tang nama ke digayan ke si talai nya deh. Mungkin ne ngayan ke begeni dua pemanah pemadas menua tu. Okey, dalam dunya bebai nya, zaman Jesus meh nya. Tang ti ke meda dalam zaman Jesus nya, iya nya zaman dalam taun aaa beberapa aaa masehi, kumbai orang aaa mungkin dalam. Sepuluh atau belas Masihi mega nya kan udah nyadi sesada. Okey. Nyadi udah mayuh dunya kada dunya ditu udah mayuh Uh, maju okay, udah banyak maju bermain jadi uh, dia tu lebih lagi maju kan banyak bangunan-bangunan ke tinggi jadi nama tak jadi ayat nama tak jadi pelajar kita dapat itu ya ya kuya Sitan mun tebut ngitu, semua utai nya deka diberi aku ngagai nuan enti nuan besugang lalu nyembah Aku. Besugang. Nunduk ngenduk ngagai Sitan nya. Semua nya deka diberi. Nya semaya, tawaran, Sitan ngagai ngagai Jesus. Ngasuh nyembah Sitan nya. Maksud Jesus nyembah Sitan. Tang nama ko Jesus madah. Sembah Tuhan ti Allah Taala kita lalu betuai Iya siku aja. Tawaran dalam dunya tu mayuh sekali. Pengaya pangkat mayuh ditawar ngagai kitai mensia. Amen. Betul? Ngagai orang Kristian. Bisi orang labuh tauka nyual pengarap diri empu ketegal. harta ketegal pengaya ketegal pangkat lalu sida iya enda nitihka Tuhan agi menyangkal Tuhan tauka sida iya enda enda ngasika jaku Tuhan. Nyadi sebagai orang ti arapka Tuhan kitai anang nyembah Satan. Laban Satan nya ukai Tuhan. Ukai Tuhan siti lalu nadai keselamatan di dalam Sitan. Laban Tuhan madah Sitan nya ila, Judi ila deka ditangkap lalu deka dibai ngagai serega gin deka dihakimi lalu di buai ngagai api neraka enggau orang-orang ti nitih iya. Nya jaku Tuhan ke dalam Bup Kudus madah. Nya alai nadai jaminan sekali di dalam Sitan nya enti kitai arap ke Sitan, enti kitai bepangai ke Sitan. Ati ke meda dalam bup Wahyu nya, Sitan mega bisi kuasa ngeraika orang ngidup ba tempat ti pan ulih mega iya. Kuasa Sitan tu nyuka sebaka enggau kuasa Allah Taala. Tang kitai perlu ngembedakan kuasa Sitan enggau kuasa kuasa Tuhan. Sama ada kuasa nya menyelamat kitai tauka enda. Betul? Mayuh orang sakit.

Tang nama utai kebaca kerindu nya keselamatan senda di dalam Jesus Kristus ukai senda gerai ba tubuh, gerai ba ati, gerai ba runding kitai enggau kitai diberi pengidup. Iya nya ukai senda idup belama-lama di dunya tu enda, tang idup begulai enggau Tuhan Apai kitai di serega ti belama-lama. Amen. Nya meh semaya Tuhan. Nyadi, nyau utai pelajar kitai ba lebuh kitai tauka lebuh Jesus nyadi uji, tang Aku deka madah kitai nya baka ni kitai ngetarka pengarap. Baka ni kitai ngetarka pengarap? Iya nya nadai jalai bukai baka Jesus tadi mega. Iya nya ke terubah ngena Bup Kudus. Sitan ngena Bup Kudus, kitai pun ngena Bup Bup Kudus. Amen. Nyadi suah tu ngadah madah ngan kitai, suah tu jaku ngan kitai bahawa sebagai orang ke arapka Tuhan, kitai perlu selalu baca Bup Kudus. Laban Bup Kudus siti pemakai rohani. Pemakai rohani kitai, pemakai roh kitai. Iya nya rong utai ke perlu nerima perlu makai jaku Tuhan. Laban munyi ke jaku Tuhan madah tadi bahwa pemakai kitai sebagai orang ke rapka Tuhan iya nya jaku Tuhan. Kitai idup ketegal jaku Tuhan. Nama kebuah kitai digumbai disebut idup ketegal jaku Tuhan? Satu, iya nya laban Roh Kudus diam ba dalam kitai laban jaku Tuhan nya kan Roh. Nyadi Roh nya meh ke diam ba dalam kitai. Lalu kedua, nama kebuah jaku Tuhan nya nyadika pengidup empu kitai? Iya nya laban jaku Tuhan nya meri kitai penemu, meri kitai pengerasing ati ulih idup dalam dunya tu. Orang bukai mengalami penusah. Semua orang tusah. Orang Kristian betusah. Tang nama kita ulih menghadapi penusah nya? Nama kebuah kita ulih maju? Nama kebuah kita ulih mansa dalam penusah? Nama kebuah kita ulih berjalai dalam penusah nya? Laban jaku, jaku Tuhan ti hidup di dalam, di dalam kita. Roh Tuhan besi dalam kita. Penemu ke datai Tuhan nya besi bagi kita. Nya mai kebuah kita berguna ke jaku Tuhan nya nyadi ke penghidup kita. Amen. Dalam Aku ngambi siti ari laman web ke ba blog God Question tu neh iya nya jawapan ari jawapan ari soalan tu. Enti kita makai God Question nya tauka jawapan ari soalan nya kitai tau mayuh meda nama soalan-soalan kitai ti kitai tau nanya ba dia lalu iya sida iya ulih meri kita ningit nama nya

Nama chak ituan ke besesuai dalam keadaan penusah ke nyadi ba kitai? Lebuh jaku Tuhan nya diau ba kitai, kitai ingatka semua semaya Tuhan, betul? Ingatka semua jaku Tuhan ke dibelajar kitai. Nya tuju iya. Nya dua iya kitai belajarka jaku Tuhan. Lebuh kitai belajar ke jaku Tuhan nya pasal tu tadi meh, kitai ingat ko amat agi bisi apai emau madah ke pasal Jesus ngunci pemai nya. Baka ni ke meh adat ti nya diketuk-ketuk tu? Enti kitai enda paham ke cherita nya, Tuhan Jesus, Roh Kudus, su nulung aku, saup aku memahami, mengerti ke nama dalam cherita tu, nama tu ulih dia dame dalam cherita tu. Dia Roh Kudus ti penuh pengemah lebuh nerang agi kitai. Meri penemu kitai, menerangi ati kitai, nerangka runding kitai ngapai kitai nemu nama utai diri di sebalik jaku dunya. Amin. Lalu, kedua, baka ni kitai ulih ngetanka pengarap kitai? Lebuh maya penusah, baik iya pandemik enggau mayuh macham hal ke kata nemu kitai, iya nya kitai ngisi runding. enggau pekara rohani. Kedua, meri pekara senentang pekara kitai iya nya ngisi utir kitai enggau pekara rohani. Kerna itu, saudara-saudara, ba Filipi empat ayat satu enggau lapan, iya nya ba Filipi enggau ba bup eh, surat Filipi empat ayat satu enggau lapan ke menyentuk, surat Filipi empat ayat satu enggau lapan, kira,

Nya utai ke perlu diseduka dalam runding tu. Nama kebuah rasul Paul nulis nya? Enti dalam keadaan kita diatu, nama ti diisi kita dalam runding kita iya nya utai ke dipeda kita ari media masa betul, nengah TV, nengah talipaun, diatu dalam siti keluarga. Aku menyebut ke munyi tu bisi sepuluh iti pelebah aku, termasuk enda dikena aku. Meh dalam siti keluarga nya. Aku menyebut nya sepuluh iti, kada enda lebih ari nya. Lalu bisi menyambi ku situ di rumah dini. Lalu iya ngayan ke beberapa telefon kena dikena, telefon ke suba nya, telefon tumpung ke suba nya, telefon kampung nya. Macam macam lawa tu aku sida nya. Ha? Di rantai ke di depan dia. Jadi nya me media masa ke dikena kita. Dia ke kita ngisi rumbia kita, ngisi nama kita kepada kita. Termasuk anak-anak mit dia tu. Ia ke baru ada, ia ke dalam kandung pun Nanti dia boleh meda, masuk ke meda. Ya. Nah, jadi Ari mit laban ke enda ngambika rindang lebuh nan mai makai, gah tempat dia, telefon, ngambika rindang makai. Kitai nyampik iya. Enda kitai apai indai nemu pesan mata anak kitai nya lebuh iya meda skrin. Nama kebuah mayuh bala anak diatu tumu meda semata termasuk aku, iya ke meda semata. Iya nya laban kitai ngena ukai laban kitai meda skrin dalam telefon, main game, meda youtube lalu ko sida nya. Meda whatsapp, meda mayuh macham utai ke pagi. Selain ari telefon, kitai meda laptop. Engki laptop nya empa mah agi laban nya pecah dibai. Ka telefon tu ulih meda, ulih meda berita, ulih meda cerita nama cerita termasuk cerita ngejai nya pun bisi ba dalam telefon. Setiap kitai, ini kena banyak, kitai empu meh nemu guna telefon kitai nya tauka guna media masa nya sama ada dikena kitai untuk kebaikan kitai tauka untuk keburukan kitai. Tang telefon nya enda ulih menjamin kitai semua, betul? laban mayuh ke nega. Ukai ke kitai ngubai mayuh berusek. Tang kesan nya ngagai anak nya enti terutama sekali sida iya tumu ngena chemata laban mata sida iya. Bisi mega iya aaa ngena jaku jai ti kitai nih, sut ketegal telefon. Ketegal iya selalu meda telefon nya dia untak iya. Enda ulih berfungsi mega. Bala anak ke umur mega laban apai indai laban ari penempur. Nyadi, kitai perlu nemu nguna media masa ke di bisi ba kitai. Puji Tuhan apai indai kitai diatu meh, terutama sekali di bandar. Nama dia nama agi diatu semua bala anak nguna telefon kena seraya belajar. PDPR ku sida nya. Nyadi alah naip alah enda pan meli meh kitai pagi nengah laban keadaan norma baru. Norma baru tu mayuh mai pengumbai kitai mai pengerugi ngai enda hari nya. Mai pengerugi mai pemanah bisi. Kasih ke bala anak ke sida ke dulu ulu ti. Enda dulu ti penua bandar kediri tu pun bisi mega kena ulih bisi line man. Belantak line sida iya ujung bala anak enda ulih belajar man. Betul? Jadi nya ti konsep. Jadi nama ti perlu dirunding kitai? Ada kalu mayuh perunding utai nya dan perunding ulih jaku Tuhan, utai ti baras, utai ke dipenerang di atas. Nya perlu dirunding kitai.

Hebrew bagi dua belas ayat dua enggau tiga. Ayat dua, Hebrew dua belas ayat dua enggau tiga. Awal ke kitai berening ngagai Jesus, ti endur pengarap kitai bepangai kenyau ari pun datai ke ujung. Iya enda padu ngapa ketegal rening. laban penganal ti nganti iya. Iya ngarai lalu ningit di atas renggang lalu diat diatu iya duduk muak ari kanan penuduk ba tala. Peratika gaya pemerinsa ti udah di asai iya. Gaya penusah iya ketegal orang ti jai nya alai anang ngejuka diri mantul ati lalu badu ati. Rasul Paul lalu anak nombor sapa penulis Surat Hebrew tu bisi pemanah nya? Rasul Paul bisi manah nya lalu bukai. Tang nama ke tugas kitai ditu iya nya awakka kitai merening awakka tujuan mata kitai tuju runding kitai di pereningka ditujuka diarahka kitai ngagai Tuhan Jesus Kristus. Nama arah nya? Nama utai ke deda kitai ba Tuhan Jesus? Iya nya iya enda mantul ati. Iya enda badu ngapa. Iya enda Oh, udah meh tu. Lebuh meh diperisa nya kan. Lebuh diperisa nya, oh udah meh tu pendapat iya. Pedis amat tu. Nulih tak ku agi. Lalu leka, enda. Tang datai panu siti, iya mega tetap. Sampai ditulung sapa nama nya, aaa, siko orang ke ari Menua siti nya ngangkat ke kini nama nya uhh utai ke kena regang kayu ke kena regang. Nyadi sampai jadi regang iya agi tetap nyentuk iya mutus ke situ nya. Laban nya tujuan iya datai ke dunya tu. Nyadi nama tujuan kitai di dunya tu? Endang bisi tujuan Tuhan ngagai kitai di dunya tu. Dalam nama penusah jasa kitai, baik kitai sakit, baik kitai uh, diatu kitai enda ulih kerja laban pandemik tu, keadaan ekonomi tekanan nya, sebagai orang jara ke Tuhan, anang sekali mantul ati arap ke Tuhan, bepangai ba Tuhan. Tan ke pengarap diri empu. Au tan ke pengarap diri empu tetap semai ba Tuhan.

Pia pemerindang teladan ari Roh Kudus nya datai dalam ati kitai. Meri pengeling kitai. Amin. Okay, jadi tetap merenung ngagai Jesus ni. Peratika baka ni pemerisa dia. Penusah yang di dunia tu. Mayuh penusah kita di dunia tu. Nak baka penusah kita saya Tuhan. Jesus. Nyak perlu kita damai kita. Penusah kita jatuh kan.

Utak nya. Lalu ujar ke seterusnya, duli benar. Baka ni kita ulih ngetan pengarap kita. Uh, nama ni? Ngetan pengarap kita. Lebu maya katakan ke ading kita. Ia nya kita nangi ke tala-tala hari mensia. Cabaran ke dihadapi kita. Lebu Jesus diperiksa, Nama ku buah iya sanggup nerima hukuman mati? Laban iya nemu tujuan iya, iya perlu mati nebus penyerah mensia. Lalu nama tujuan kitai mensia? Lebuh kitai napi pemati, enti ditetak bala Tuhan Yesus nya deh mati, kurang madah. Nama pun keputusan kitai nya terpulai ngagai ditu. Enti kitai kai mati, mungkin kitai nitih sida iya. Tang ingat bahawa enti kitai nitih sida iya, nadai ja, nadai jaminan. Mungkin kitai lepas kemaya nya, tang pengidup kitai dudi hari ila, kitai enda nemu. Reti nya kitai udah menyangkal iman kitai. Lalu Pengetu Jesus madah. Enti kitai malu ngaku Jesus nya nyadi Penebas kitai nya ba mua mayuh, Apai kitai di serega nya mega deka enda nama nya deka malu ngaku kitai nyadika anak Nya. Tu reti iya kitai enda ba Perintah serega Iya. Laban nya jaku Tuhan madah, Tang enti kitai sanggup nerima kematian ketegal pengarap kitai ke Tuhan,

Berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam jaku Iban, anang takut ke sida ke munuh tubuh tang enda ulih munuh semengat dan kita patut nangika latar laut ti ngerusak ti ulih ngerusak tubuh enggau semengat kita di neraka. Mensia siti kuasa aja bunuh tubuh kitai nya aja nangka nya. Tang Tuhan Iya munuh tubuh, iya mega munuh semak. Munuh reti iya nyerara kitai ari pengerindu Iya. Nyerara kitai ari serega Iya. Nyerara kitai ari pengelanting Iya. Iya nya dibuai ngapi neraka ke belama-lama iya kitai merinsa ni pilihan kitai, mati sekali aja atauka mati dua kali. Mati tu kali maksud dia mati ke di dunya tu. Lebuh kita dipenjara enggau di di, di serga di ila, mati baru kita. Mati reti nya besera enggau Allah Taala buai begulai enggau sitan ti. Dia diberi kita ke. Nama kebuah tu kata Jesus madah. Enda semua orang ke ngangau aku Tuhan, Tuhan nerima perintah serga. laban mayuh orang ti betuhan-tuhan nya ukai orang ti bendar-bendar arap Iya. Orang ke sida nyebut tuhan dalam pemulut aja nya, gaya pengidup ulah segaya agi nitihka gaya pengidup mensia di dunya tu. Sebagai orang ti Kristian, ukai sida ti nyebut tuhan, tang kitai mega enggau gaya kitai idup nitihka tuhan. Amen. Sapa tuhan ke dititih kitai nya? Dia pun kita ngayanka ulah pendiau kitai tu, enti Sitan nya tuhan kitai, baka Sitan nya meh deka pengidup kitai betul. Sitan nya kan pemula, pengerusak, pencuri. Nya Sitan. Tang Tuhan kereja iya lurus, kereja iya suci, iya kereja udah ti badas. Nya Tuhan. Betul? Tuhan nya nyelai ari Tuhan dalam dunya tu. Mayuh Tuhan dalam dunya tu, tang Tuhan Jesus Kristus nya enda sebaka lawan Tuhan di dunya tu. Iya mati empu orang bukai, empu kitai. Bukai mati tegal penyalah nya. Tang iya mati tegal kitai. Nya tu nyelai Tuhan. Tang Tuhan bukai enda. Laban enda ngereja tu enti ngarap nyadi iban. Enti deh salah tiring lalu mati sekali meda. Aku ingat aku cinta aki ku Mister. Lemai ngaga um patung kenyalang eh. Dia iya te ngantuk lalu lebuh iya ngantuk nya dia ngantu nya lalu bejaku ngagai iya. Nyuka mati enda ketegal nya. Tang lebuh iya sedar lalu iya idup baru tang iya laban enda arap ke Tuhan lalu mai nadai ke nya. Rugi aja ku iya gereja. Tang nya meh penyelai iya sitan enggau enggau Tuhan. Tang dalam Tuhan Yesus Kristus kitai bisi ja jaminan. Kitai ingat jaku Tuhan ke ba John pagi empat belas ayat satu sampai tiga. Ba ayat tiga, endang nya, Aku tu meh jalai, endar enggau pengidup. Ngagai siku orang meda penagai apai ti enda ulih Jesus nyentuk. Aku, penuh ba Jesus ngagai aku. Ukai aku au, Jesus nya maksud nya. Laban aku meda di rumah apai ku mayuh bilik endur ngebiau. Nyadi ku mkin nya iya aku minta lalu ku pulai baru betulak iya. Mai kita nyimpan kita nyah kita ba bilik udah di sedia akum kita. Nya semaya Jesus. Nadai jaminan baka nya. Nadai ajar baka nya di dunya tu. Nadai. Semina Jesus aja ulih bisi berani nyebut munyi nya ngagai orang ti nitih Iya. Sapa kita ti nitihka Tuan Jesus Kristus nya jaminan kitai iya nya pulai ka serega jemah iya. Amen. Haleluya. Nyadi, enggau nya. Nyimpulka semua utai ke dipelajar tadi iya nya ari semua perkara tu tadi kitai belajarka bahawa dalam kitai ti kena penguji kitai neladan Jesus. Okey, neladan Jesus cerita Jesus tadi deh harap kita boleh ingat nya lebuh diuji bahawa kita mesti ada hidup tegal roti aja. Dua ari nya kitai enda semesti iya beguna kai ku ngaga uhh semua jaku Tuhan ke di dalam Bup Kudus nya kitai perlu hati-hati. Ketiga iya nya anak mudah terpa pengaruh enggau tawaran dunya tu sampai kitai tinggal pengarap kitai. Dan keni pechara kitai tentang perang kitai ke nya? Kitai perlu macha bup, ingat ke Bup Kudus nya. Tau? Ingat ke Bup Kudus. Kedua, ke nya kitai perlu um, ngisi rutin kitai. Ngisi rutin kitai ngau utai ti badas. Lalu iya ke tiga iya nya tetap berunding agai tetap berunding ngagai Jesus. Lalu iya ke empat ari iya nya nangih kala kala ti ulih munuh tubuh enggau semengat kitai. Mensia nya ukai kitai enda takut ke mensia. Takut mega yang lebih ti kitai takut ke Tuhan laban iya besai dikuasa ari mensia. Amen. Nya alai ketegal nya tadi. Dalam nama penderang ke diasai kitai, arap kitai sama bela bania ngagai Jesus. Ngetangka pengarap kitai dalam nama penderang ke diasai kitai. Amen. Ditu kitai deka bersatu. Tuhan Allah Taala Apai di serega. Kami enda malu ngaku nuan nyadika Tuhan Apai kami ke chukup padas. Nya kebuah Tuhan kami berani ngagai nuan laban

Di Sitar, ngambika ninga deka mengaul kami tetap arap ke nuan. Tang ajar nya ukai ngerusah kami tang. Meri kami penemu ngabi kami lebih agi tegap tetap dalam nuan, Tuhan. Teguh dalam nuan, Tuhan. Jalai dalam keadaan ke pindamik tu, enggau cabaran-cabaran bukai ke dihadapi kami ke dudi ari ila, au kami tetap dilam nuan. Awak ke parap kami tetap tan, awak ke parap kami tak enda bekinsit tang kami deka diau teguh serataika penatai nuan tu dua kali ila. Kami tetap nganti penatai nuan Tuhan. Kami enda nemu ni maya nuan datai. Tang gaga ati kami Tuhan laban nuan datai kedalam dunya tu laban nya memayang ari pulai lalu betemu ngen nuan lalu meda nuan baka endang patut kami. Ke deka ke kami Tuhan lebuh meda ke diduga tu. Kami ngelala diri empu kami mega Tuhan pagi ni ko gaya kami sebedau. Lalu naka meh pengelantang kami lebuh kami begulai ngemban lalu naka pengelantang sida ti udah dulu ari kami ti udah ninggal ke dunya tu. Awakka Roh Kudus Tuhan tetap meri kami pengering sekumba kami diau dalam dunya tu. Kami ngatka orang ke tusah. Mayuh penusah ti asai kami kena ulih dibintai kami iya ke sakit, anak sida ke sakit, sida empu ke sakit, indai sida sakit, bini sida ti sakit, laki sida ti sakit enggau mayuh macham ukai ke penyakit ke diasai ke nyentuh sida iya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus nuan ngerai nya. Nuan aja meh Tuhan ti enda tala kami ke ngelepaska sida iya. Laban, lebuh kami arap ke nuan, nadai utai ti mustahil empu kami. Nadai mustahil empu nuan tuan. Mustahil empu kami, nadai mustahil empu nuan. Mustahil empu nuan tuan. Nuan ulih ngereja napa pekara, tang taja pia Tuhan. Dalam semua penusah, dalam semua ti nyadi ba kami, awakka kami selalu beterima kasih. Awakka kami selalu bersyukur ngagai Tuhan. Laban munyi nyekul nuan ai Paul lebuh maya kami bersyukur lalu kami minta ngagai nuan Tuhan tentu nuan meri nyediaka deka utai kami bela nuan. Baik iya secara jasmani pia mega secara rohani. Kering ke pengarap semua raban mih randi diri didur ke ninga jaku nuan tu. Terima kasih Tuhan haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus meda besampi. Amen. Haleluya. Alai ba MC kitai. Terima kasih Tuhan berkati.
Ok terima kasih pastor ti udah bekunsi kita ku Tuhan. Beri kemuliaan ngagai Tuhan kita Yesus Kristus. Ok puji nama Tuhan laban pagi tu kita ulih muji lalu mesai nama Tuhan lalu mega kita ulih uh, ninga jaku Tuhan lalu belajar sambil mati dia ne. Jadi kalau tu uh, kita juga uh, ngumpul pemeri. Okay. Nyadi ai enggau nya aku mai bala music ti tai belagu siti au. Okey speaker. Seraya kitai belagu, kitai ngempu meriau.

Kerai ke menua kami. Buli ke menua kami. Anchan ke menua kami Tuhan. Ngambika penyakit penyerang menua kami. Covid semilan belas Virus Corona dihapuska ari menua kami Tuhan. Awakka bangsa kami ke nuan menua Sarawak.

Kami pechaya nuan enda lebuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih awak nuan nama nuan ditinggi dimulyakan lewat pengidup kami nengah pengarap kami nengah orang ke udah dipilih Tuhan nengah bangsa kami awak ke nama nuan Tuhan Jesus ditinggi dimulyakan buat penuah kami haleluya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah besampi

Enggau kami mega kepa ditu, baik ke secara live streaming enggau kami, pia mega legi Tuhan sida iya deka meda laban diatu engka sida iya sibuk, Tuhan merekatka jaku nuan, merekatka lagu puji sembah kami. Kami besampi nyerahka semua bala kami ti bisi masalah ketegal penyakit sida iya, kami nyerah ngagai jari Tuhan. Awak ke nuan ti ngelawa sida Tuhan, lebuh maya sida iya ningaka jaku nuan, lebuh maya sida iya ngaku nuan sebagai Tuhan enggau Juruselamat, lebuh maya sida iya arap bahawa Tuhan hadir di tengah-tengah sida iya, lebuh maya sida iya arap lalu minta ngagai nuan Tuhan, Apai di sorga, dingaka sida. Saut sida Tuhan. Gerai ke nama pen penyakit ti dihadapi sida iya, baik ke anak sida iya, baik ke laki bini sida iya Tuhan Yesus. Kami besampi Tuhan ngelawa lalu ngulurka jari Tuhan ti berkuasa ti ngeraika sida Tuhan. Terima kasih Apai di Sorga, baik nama pen penyakit sida iya Tuhan. nadai utai ti mustahil ba nuan, laban nuan Tuhan Allah Taala ti berkuasa. Iya ti bisi masalah ketegal ekonomi sida Tuhan. Apai di sorga, kami besampi dalam nama Jesus, saut sida iya Tuhan. Iya ti bisi masalah putus asa ketegal keadaan dia tu Tuhan. Tuhan kami besampi, Roh Kudus Beri pemerian ati ngagai sida nya. Tuhan kami nerima bisi dua ratus lebih orang ti munuh diri ketegal masalah ekonomi sida ya Tuhan. Laban ketegal PKP tu Tuhan mayuh orang nadai gawa, mayuh orang putus pengawa, mayuh orang diba dikemaduka ari pengawa sida ya. Nuan nemu mayuh utai ti perlu dibayar sida ya Tuhan. Kami besampi Tuhan nuan Allah Taala ti berkuasa. Nuan sumber segala sesuatu. Dalam nama Jesus awak ke nuan Tuhan Yesus ti nyaum semua bala raban nembiak nuan ti udah nerima nuan Tuhan ti ngaku nuan Tuhan Allah Taala sida iya diantu Tuhan Yesus beri sida iya pengharapan baru. Tuhan kami besampi. Roh pengetang, Roh ti nadai meri harapan, Roh ti ngasuh orang patah ati, patah semangat, dalam nama Jesus kami nganchurka semua nya Tuhan. Apai di sorga. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya Tuhan. Saut meh kami. Laban nuan aja Apai di sorga ti ulih nyaut kami. Nuan aja Tuhan ti bisi jalai. Nuan aja Tuhan ti ulih ngelepaska kami, saup meh bala anak-anak nuan Tuhan Yesus. Kompeni-kompeni, serikat-serikat kami besampi awakka sida ya Tuhan ngembuan penyinu, penyiru lalu padu muai bala pekerja sida ya. Kami besampi nyerahka menteri kami.

Awak kia pedak Tuhan Yesus bekeni keadaan rayat kami di Sarawak diatu Tuhan beri sida idea nuan Tuhan Yesus ngambi sida ia ulih mantu rayat diatu Tuhan. Kami besampi kena bala menteri ti udah arap ke nuan Tuhan Yesus. Masa tu ke sida iya nyadi Daniel, nyadi Sedrak, nyadi Mesak mega Tuhan Yesus meri penemu ti manah ngagai menteri-menteri Tuhan Yesus. Terima kasih Apai di sorga. Saum kami Tuhan, laban nuan Tuhan Allah Taala ti sumber segala idea ti meri penemu ngagai semua mensia. Nuan nguna orang ti enda arap ke nuan mega Tuhan Yesus nyelamatka menua kami. Saum kami ya Tuhan. Terima kasih Apai di surga. Puji meh nama nuan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Segala kuasa pengetang ti nutup runding sida ya Tuhan. Ngasuh sida enda meda pemendar nuan. Dalam nama Yesus oleh kuasa darah nuan Tuhan, cerahkan minda sida ya Tuhan Yesus. Ngambi ke ni, menua kami Malaysia, menua kami Sarawak saban ke Tuhan ulih dipulihka Tuhan. Oh kami besampi ke bala polis-polis mega Tuhan, doktor, nurse nyembah Tuhan Yesus. Saup sida ya Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Curahkan roh kesembuhan nuan Tuhan Yesus. Pulihkan menua kami Tuhan. Terima kasih Aba di sorga. Tuhan kami besar ti. Ayan ke meh kuasa nuan. Behawa nuan meh Tuhan Yesus. Allah ti udah ngaga dunya tu. Allah ti berkuasa. Allah ti idup ti ninga semua sampi kami. Peminta kami Tuhan. Nuan madah Apai di surga, ati bisi sepuluh iko orang ba dunya tu ti tinggal, ti arap ke Nuan Tuhan enggau pengabis ati sida iya. Tuhan Nuan akan nganchurka menua kami Tuhan enggau penyakit tu. Tuhan, dingaka kami Tuhan. Peda meh pengarap kami Tuhan. Tuhan ukai aku siko aja ti bediri saritu arap ke Nuan. Tang malu orang ba dunya tu ti arap ngangauka nuan Tuhan, dingaka meh sampi kami Tuhan. Peda meh pengarap kami Tuhan, peda meh pengir ati kami Tuhan Yesus. Laban kami nemu semina nuan aja ti ulih nyelamatka kami Tuhan. Adiu, penyakit coronavirus tu Tuhan Yesus mayuh tang udah divaksin, tapi penyakit tu mega bengkang Tuhan. Kami percaya Tuhan semina nuan aja penyelesaian semua nya Tuhan. Saup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Apai di surga laban nuan udah ninga ke sampi kami.